Әгәр дә ул сезне тәкъдим итмәгән булса, сезнеңчә, сез Хәмдүнә апа белән танышыр идегезме? Миң калса танышыр идек, чөнки Хәмдүнә апаның мин балачактан ярата идем, аның җырларын. Шуңа күрә мин барыбер юл табар идем Хәмдүнә апага. Сезнең бер интервьюгызда Хәмдүнә апа минем икенче әни дип әйтәсез. Әни кеше киңәш бирмичә калмас. Хәмдүнә апа сезгә киңәш биргән булдымы? Беләсеңме, җанкаем, бик күп киңәшләр биргән кеше ул миңа Хәмдүнә апа. Белән үзеңне сәхнәдә ничек тотарга, дөрес халыкчан ничек җырларга, мелизматиканы күрсәтте ул миңа ничек җырларга. Һәм тормышымда да дипломатик булырга кирәк дип әйтәдер инде. Кеше белән аралашырга, сөйләшергә, ничек сөйләшергә, ничек эшләргә Хамдүн апа өйрәтте мине. Әниегез якын аралаша идеме? Әйе, алар дуслары. Минем әни Хамдүн ападан 10 елга зурак булса да, Хамдүн апа аны гел әйтәдер, махорушка дип. Махрушечка, махорушка дип. Алар бик якын Э, көн сайын шалтыраташалар иә общаются общались инде әни үлгәч һәм менә побит та бик зур кайгы булган аның өчен өч ай үткәч әни үлгәннән соң һәм менә пауза китеп барды аның бик күп әйбер яхшы әйберләр күп ягы кеше буларак та җырчы буларак та ул миңа әни дә апа да Дустая. Бик добрый ул. Хотя күбесе әйтәләр бит инде Хамиләпә усал дип шулда бу. Юк, Хамиләпә усал булмады. Мин миңа карата бер качан да усал булмады. Шуңа күрә без аның белән 20 ел дус дус дус дуслар Туры бәрә торган кеше ул. Беркайчан да теге юлозит итеп йөрмәде ул. Гел нәрсә бар, шуны сөйлидер иде. Миңа мин начар әйтсәм, ул әйтәдер Винарис, тукта, труд дип әйтә. Дөресен сөйлә. Шулай өйрәтә ул. Хәмдүнә апаның кайсы җырларын яратып башкарасыз? Хәмдүнә апаның бик э, якын җыры ул Шәмдәлдә дигән җыры. Э, Аннан соң Җомга киенде. Ә болай Иң яраткан җырым дип әйтсәң дә, танго дигән җыры. Танго, сагышлы бию, танго, яшереп сөю дигән җыр. Хәтта бу җырны мин үземнең репертуарга алдым. Һәр эш гамәлегезне дә гадел дия аласызмы? Юк. Беләсең, ул бит тормыш, а тормышында Русча әйткәндә все честно не бывает. Но Хәтта мин тырышам инде. Алар э, бер генә түгел, ул бит тормыш, тормышында нәрсә генә булды. Шуңа күрә э, нашибка хочется диләр. Чөнки шуңа күрә мин өйрәнәм. Һавандай әле эзләүдән. Тагын шундый сорау, э, билгеле, сез катнаш гаиләдә тугансыз. Әниегез татар, әтиегез яһуд булган. Татарда шундый әйтем бар. Җан тартмаса да кан тарта. Әлеге әйтемне сез ничек аңлыйсыз? Беләсеңме, минем бит әти ул яхуд буларак, әйме, аның аның әтисе һәм әнисе алар сугыш вакытында үлделәр бит. Мин аларны белмим. И минем әти дә алар белән үсмәгән. Шуңа күрә ә, әни белән танышкач алар, минем әти күбрәк ә, татарлар белән аралашадыр, ә, мусульман динен алды бит инде ул, кабул итте. Шуңа күрә ул үзенне күбрәк татар дип сайлый. Ну, фамилиясе инде еврейский, исеме еврейский. Мин үзем православный динне алдым. Чөнки миңа ул якынрак. Нишләптер. Но мин үземне татар дип